terera uwe mudikamwe shoko ramwari rati waiziva jesu nanhasi rega nditi unoziva jesu nenhamo yako unoiziva nokuchema kwako unoiziva muponesi nekunetseka kwako jesu unoziva iye wakaziva kuti 38 years kuna aripo pabetsaida ndiye aiva kozuro mudikamwe ndiye ariko nhasi ndiye unorarama nokusingaperi ndiye unoziva nanhasi nadambudziko ringakuchemedza nyarara mangwanani ano nyarara nguva yakafane ino uzive kuti kune asingakangwi kune anoziva zvakakuwira handipo pane nyaya yangu vhesi ya 7 murwero akapindura akati ishe ndinoshayiwa munhu anondiwisira mudziva kana mvura ichibvongodzwa asi ndinoti kana ndoenda umwe unonditangira kupinda ndo pane nyaya yedu pavhesi ya7 paansa pa inopiwa nomurume uyu ndakambohwa vaparidzi vakasiyana vachitaura pamusoro pezveansa yemurume iyi vachiicriticisa zvakasimba pane imwe nzvimbo ndinohwa vachiti ah ndoinonzi ansa iri offside ndokurashika Wapuhwa pachena kuti unoda here kuponeswa iye woti aiwa ndinoshaiwa munhu there is no man ndandichiverenga muchirungu ansa yake inoti i have no man there is no man to help me but ndiri kuti paanza iyi inoita soyokurashika yomurume uyu ndo pane mharidzo yedu panguva yakafanana neino terera unzwe mudikani ndanga ndichinyatsoswedera padhuze nemurume uyu oti iye hakuna munhu handina handina munhu there is no man hakuna munhu kuti andibetsere ndikati murume uyu unorevei kana achiti hakuna munhu vana sekuru vava vasikwere vazukuru vake vava vasikwere vana mbuya vava vasikwere zvaanote hakuna munhu ndaoteerera ndikaswedera padhuze nemurume uyu ndikahwa zvandoda kuti ndisheye nemi murume uyu paanoti hakuna munhu ha, handina munhu there is no man pane zvaari kureva zvandawa panguva yakafane ino ndakambohwa vakomana vanorova makombi mawindi vachibvunzana vachifonerana kukaishamwari mutauni mune vanhu here murovi wengo murovi wemota airova achiinda nekwamutoko kukai kune vanhu here kune vanhu here mutown ndokubva apindikuka kwai hakuna kana vanhu hakuna hakuna vanhu nhasi kwakaoma shamwari ndokubva ndafunga ndikati kurava kuti mutown hamuna vanhu here vaiva muno uzhinji gwavo but peno zvairehwa navakomana vamakombi kana vachiti kuna vanhu here havasi kureva vose vanoreva makastoma avo anorova mutoko anorova nokwabhora ndo vavanoti vanhu saka pavanonzi hakuna vanhu hazvirevi havamo vanhu mutown vanoreva hakuna vanhu vari kupinda papurogiramu yedu yekuita mari nevanhu vanokwira mota vakananga kwamutoko tarira unzwe Ndozvandawa zviri kurehwa nomurume uyu chaaiziva chaairaramira chaaitarisira cha muupenyu gwake murume uyu kwakusiri kuti dai ndaita mota yakanaka dai ndaita goho rakakura chaiva mari ndechekuti dee ndaponavo dee ndaponeswavo saka vanhu vasingapindi mupurogiramu yake muripo here vanhu vamwari vasingapindi vasingabatikani nepurogiramu yake yekuti iye aponeseke kwaari havasi vanhu kwaari hakuna vanhu kwaari havako vanhu saka ndomuhwisisa murume uyu paari kuti there is no man there, there is nobody paanoti ndinoshaiwa vanhu waasingarevo kuti hakuna vanhu vanofamba vana makumbo maviri but aiti ndinoshaya wandinoti munhu ndiye anofanira kundibetsera padambudziko rangu rekuti ndipone ndo zvaaireva saka ndinotenderana naye murume uyu kana jesu haana kumurebhuka pano paanzai jesu haana chakaipa chaakataura ndinoona jesu akahwisisa kuti murume ari kureva kuti kune vanhu vanofanira kumuitira chiro vashaikwa saka zvokwadi hakuna vanhu saka pfungwa iri pamurume uyu ndinoida nokuti ndiyo pfungwa inobata kunyange nedenga tererawo wemudikano ndiyo pfungwa ndo maonero edenga kana rakatarira vanhu kana kudenga kwaigagwa churchboard kana board meeting kune ajenda imwe chete isingakoni inoramba iripo ndeyekuponeswa kwamutadzi ndeyekuti wakaipa Oitwa seiko asiye nzira yakaipa anyorese zita rake mutsamba rokupenyu ndozvoga zvinooccupier heaven this is what occupies the mind of jesus christ this is what heaven is all concerned about saka kana ndichiteverera maonero nepfungwa yemurume uyu kana denga rakatarira vanhu panyika richiti vanhu vangadzi vanhu ndevapiko ndo vanobatikana Nepfungwa inokosha kudenga, pfungwa yekuponeswa kwavanhu. Saka veduwe, murume uyu waiona vanhu but achiti havasi vanhu nokuti havamo mukati mepurogiramu yezvandinodisisa. Saka paiva nevarume kuda vaipfuura vakapfeka masutu kana waimubvunza aita haasi munhu kuda paiva nevakadzi vaipfuura vakachena vakagadzira musoro zvakanaka aita havasi vanhu nokuti havapo paprojekti yangu kana ndingatevera pfungwa iyi kana denga ringatarira vanhu nhasi ndevanobatikana neprojekti yekuponeswa kwemunhu matthew chapter 28 jesus gives the marching orders ndo panogara pfungwa yedenga ndo pane mwoyo wajesu kristu saka definition yevangati vanhu nhasi ndevanobatikana go ye therefore endai naizvozvo mukokere vazhinji kuruponeso ndo vanoonekwa mukati meradha redenga kana mwari vakatarira pano vachitsvaka kuti vanganzi vanhu ndevapi teererai munzwe vadikanwa Vanotarira vanhu vanobatikana neprojekti yoga inokosha kudenga yekuponeswa kwemunhu nhasi this world kwava vanhu vachikubvunza kuti unoitei unoita nezvei vari kutsvaga kuda kuti vaone kuti vangakupa respect nevalue yakaita sechinyi ndo zvinoita vanhu izvozvo unoshandepi unoitei muupenyu vari kutsvaka pokukutsveta kuti vokurespekta kusvika papi kana denga richitsvaga kuti rokutsveta papi kana ringakutsvagira position nechiremerera charingakupa harikubvunzi mota yaunodhiraivha hari kubvunzi kuti wakanaka sei mhai hari bvunzi vakomana vamazuva ano ndinoona vanonzi vakomana ndo vanopfeka majin jin majin akanaka he akabvarugwa bvarugwa nemaflat bas he nemajin akanaka boys ramazuva ano rinoti paita muchinda Iri boys ramazuva ano rinoti paita muchinda but muchinda kana asingabatikani neprojekti yedenga kudenga haako haako muchinda kunyika kudenga haasi muchinda haaonekwi haasi munhu nhasi vana mai vanoti kana kuri kunzvimbo nearea dzavo vana mai dzokuchena zvimahandbag zvakanaka he macostume akanaka gogo yakanaka kwai aiwa paita nezvemai teraunzwe mudikani gogo yakanaka musoro wakagadzigwa zvakanaka jojeti yakanaka mai kana musingabatikani nenyaya yekuponeswa kwomunhu denga rinoti hakuna munhu kune variko nhasi vanoverengwa Mubhuku raSabhuku kumusha kunzi tine zviruvi zvakati achiverengwa kune vanoverengwa kwaregistra general vachiverengwa kuti variko kwaregistra general ariko asi denga kana rakamutarira kana asingabatikani nevhangeri denga rinoti hahapo hauko tererai we mudikano tererai munzwa yamatsino dikanwa kana usingabatikani neprojekti iyi kudenga hauko ha, uno, unofamba ugodya sadza denga rinoti hakuna unogopfeka suti yakanaka ugo ugoita mbiri panyika pano ugoita sei ugoita mari yakanaka denga rinoti hapana munhu haako hakuna munhu haako zvachose nokuti watadza kubatikana mukati meprojekti inokosha inokosha kudenga ndosekera murume uyo achiti iye hakuna munhu there is no man ndashaya munhu handioni munhu ndoza ndichikura form 2 form 3 kumba kwedu kwakanga kuine mombe mbiri musoro wenyaya champion nainjini mombe dzebasa kwaiva nemombe mbiri dzairima madhonza ebasa epamusha chambioni nainjini chambioni raiva zidhuba zidzvuku rakangodaro raikakata injini yaiva tema rina manyanga akadaiwo raiforosa raisingaiti zvokutamba madhonza maviri ebasa nderauwe mudikani taiti tichinopedza kukohwa Chandaiziva basa rokutanga randainzi nababa namudhara ndiite nderekuunganidza majanga ose aifanira kuenda pamutano saka vaiti kana asati aenda pamutano aitsvagirwa mvura ino munyu otanga aiswa mudhiramu rine rine mvura ine munyu ozoenda ipapo achivavira saka aizoti kana chirimo chapisa cha, cha ya mumakura musina musina chikafumo munana october ndaiti ndichibva kuchikoro ndisati ndadya ndaikwira pamusoro pamutano ndoisa majanga pane kadanga kadiki kaka kagadzirirwa kwete mombe dzese chambioni nainjini saka ndo mataidzi tsveta imomo ndotsveta majanga ane munyu ndo madzaidyira Paivapo nedzimwe mudanga dzainzi vana maruva, vana zigzegi, vana nyeredzi nanani dzaa dzisingapindi mudanga rachampion nainjini remajanga rema akanaka. Champion nainjini dzaa dzisinganomwi mvura uko kumarukova kune yakasviba yakaita sei ndaiti kana dzapedza kudya ndainoinda pamugodhi ndochera